A, croeso i chi. Enw fi yw Gwalchmai, a dyma ti fi Bryn Eryr. Nawr, ni wedi bod yn wir yn lwcus. Mae pobl lleol o'r cymuned wedi dod yma i helpu fi a fy nheulu adeiladu Bryn Eryr. Mae wedi cymryd amser hir iawn, a llwyth o pethau ni angen adeiladu Bryn Eryr hefyd. Mae'r to wedi cael ei adeiladu mas o gwenith, ni sydd wedi tyfu'r gwenith yn y cae tu ôl i chi fyna. A mae'r walydd wedi cael ei creu mas o clom. Nawr, os chi ddim wedi clywed amdano clom o blaen, mae clom wedi cael ei creu mas o mwd, clai, tywod, dŵr a gwellt. Ni'n cymysgu fe gyd lan a wedyn rhoi e ar y walydd fan hyn. Mae'n cymryd amser i sychu, yn cymryd amser i adeiladu. Mae fe'n gwaith galed, galed iawn. O'n i'n hapus a o'n i'n lwcus iawn i cael pobl o gwmpas yn yr ardal ni i sy'n gallu helpu ni mas. Nawr chi'n gwybod beth mae'r tŷ wedi cael ei adeiladu mas o, dewch mewn gyda fi i gweld y tu fiwn. Dyma ni, Bwys y Tân, yn canol y tŷ crwn. Nawr mae'r tân yn peth pwysig, pwysig iawn. Cyn o'ch chi wedi cyrraedd bwr yma, oedd rhaid i fi creu y tân gynta. Nawr rwy'n i wedi creu y tân heddi gyda darn fach o metal yn hyn o enw steel. A hefyd darn Fflint. Carreg pwysig, pwysig iawn. Nawr, os fi'n bwrw y ddwy gyda'n gilydd, gobeitho chi'n gallu gweld beth sy'n digwydd. Chi'n gallu gweld y greichion yn tasgu mas. A mae'r greichion yna yn bwrw erbyn madarch. Ni'n casglu o'r coedwig, a mae hwnna'n dechrau llosgi. A dyna sut o'n i wedi creu y tân bore yma. Darn o metal, fflint, a'r madarch hyn yn helpu fi creu y tân. Mae'r tân yn peth pwysig, pwysig iawn i ni a'r tŷ hefyd. Mae'r tân yn rhoi golau i ni, ni'n gallu gweld beth ni'n neud, ni'n gallu coginio bwyd arno fe, yn cadw ni'n sych ac yn dwym. A hefyd, mae'r mwg yn peth pwysig, pwysig iawn. Mae'r mwg yn mynd lan i'r to. Nawr, does ddim simed 'da ni yn y tŷ hyn. So mae'r mwg yn mynd lan, a mae'n mynd trwyddo'r to yn araf, araf iawn. yn sychu popeth mas, so bydd y to ddim yn pwdru yn gyflym iawn o gwbl. Mae fe'n lladd gyd o'r pryfed lan yn y to hefyd, a bydd adar a llygod yn ofn i dod i'r tŷ a dwgyd pethe, falle bwyd neu falle'r to i wneud nyth. Hefyd, ni'n gallu sychu cig mas 'na hefyd, so bydd bwyd 'da ni am y gaeaf. Peth mwy pwysig ma fe'n wneud Os fi'n bwrw y tân, mae llwyth o greichion yn saethu lan. Achos mae'r mwg yn eitha... Mae cwmwl y mwg da ni uwch ben y penne ni fan hyn. Mae'r greichion ddim gallu bwrw erbyn y to. So mae'r tŷ ddim yn llosgi lawr. So mae hwnna'n wych. Cadw pawb yn y tŷ fan hyn yn saff. Drws nesa i'r tân, mae yna ffwrn bara da ni hefyd, gyda'r tân hef, uh, ni'n rhoi mewn hwnna i chi wneud bara bob dydd i pawb sy'n byw yn y tŷ. Mae'r gwenith yn peth pwysig, pwysig iawn ar gyfer y to. Ni'n gallu adeiladu'r to mas o'r gwenith. Ond hefyd, ni'n defnyddio'r gwenith i wneud bara. I dechrau gyda, ni'n defnyddio'r carreg mali fan hyn. Ni'n rhoi y gwenith mewn i'r twll yn y canol, a wedyn troi e rownd yn hyn. Pan ni'n troi e rownd, mae'r gwenith yn torri lan, a mae fe'n troi yn araf iawn mewn i blawd. So dwi'n gwneud gyd o'r blawd i creu y bara, ond mae rhaid i ni cymysgu fe lan gyda menyn, halen a dŵr i troi e mewn i bara. Cyn i chi bita fe, mae rhaid i ni roi e mewn yn y ffwrn fan hyn. Ni'n rhoi y tân tu fiwn, a ma hwn a'r tân wedyn ni yn cynnesu gyd o'r ffwrn i fyny. A wedyn ni, ni'n rhoi y bara arno hwn, a wedyn tu fiwn, tu fiwn as, a wedyn cau y drws, drws pren ran fwy o'r amser ni fi'n defnyddio. A wedyn ni'n aros am falle hanner awr, Tynnu'r bara mas, a ni'n bita fe. Mae fe'n flasu yn arbennig o dda, ond anffodus, mae fe ddim yn para am amser hir. So mae rhaid i ni wneud y bara bob dydd. Mae hwnna'n meddwl, be bynnag sy'n gweithio ar y carreg mali, mae rhaid i chi wneud digon o flawd am y teulu gyfan bob dydd, a mae hwnna gallu cymryd falle 3, falle 6 awr bob dydd i wneud. Mae'r ffarm yn lle pwysig i ni. Ni'n cael rhan fwy o popeth i byw o'r ffarm, o'r bwyd a hefyd y dillad fi'n gwisgo. Mae rhan fwy o'r dillad fi'n gwisgo ar y funud, mae wedi cael ei creu mas o gwlân. Mae rhaid i ni wneud gyd o'r dillad ni yn y tŷ. Dyma'r ffram gwehyddu. Bydd ni'n casglu gyd o'r gwlân golchi fe, i sychu fe, glanhau e a lliwio fe gyda planhigion naturiol a lliwiau naturiol. Pan mae'n barod, ni'n gallu clymu'r gwlân ar y ffrâm fan hyn ar y top a clymu fe ar y carreg ar y gwaelod a wedyn ni'n mynd nôl ymlaen a wneud patrwmau gyda'r gwlân. Ni'n gallu gwneud dillad einan, dillad lliwgar ar y ffrâm gwehyddu a hefyd blanced i roi ar y gwely hefyd i cadw chi'n gynnes yn y nos. Unig problem yw, Mae'n gallu cymryd amser hir i creu y pethau hyn. Os ydych chi'n angen gwneud dillad fel y tiwnic hyn, falle bydd yn cymryd blwyddyn i creu. Nawr, rhan fwy o'r amser, mae bywyd fi o amgylch y ffarm, yn helpu mas ac yn gweithio'n galed, bron bob dydd. Ond ambell waith, mae rhaid i ni amddiffyn y ffarm a'r tŷ a'r teulu a'r pobl lleol hefyd. Fi wedi bod yn eitha' lwcus, os y'n ni cael ei geni mewn teulu itha cyfoethog, ma' hwnna'n y meddwl, os ma' angen amddiffyn y, y, pe, y pentre, um, y pobl, mae pethau da fi i wmladd erbyn ein gynilion. Rhan mae rhan fwy o pobl, byn nhw'n defnyddio Gwaywffon. Bydd y gwaywffon yn peth yn gallu ymladd a hefyd ambell waith hela gyda uh, y peth hyn hefyd. Bydd pobl arall gyda tarian hefyd. Ambell waith bydd hyn tarian bach fel hyn neu maen nhw'n gallu defnyddio a creu tarian fawr. Fel hwn. Fel ti'n gallu gweld, mae hwn wedi cael ei defnyddio un neu ddwywaith o blaen. Mae wedi cael ei creu mas o pren, a mae yna lleder o amgylch i cadw yn saff, a wneud yn siŵr mae clefyd ddim yn torri trwyddo gymaint. A yn y canol, y peth pwysig yw darn o metal, o heiarn, o'r enw bos. A mae hwnna yn edrych ar ôl y llaw sy'n tu ôl. So mae hwn gallu edrych ar ôl y corff. Mae rhan fwy o pobl yn dynyddio gweifon i ymladd gyda. Peth gore sy da fi, o, un o'r pethau gore sy da fi, yw'r helmed. Mae'r helmed hyn yn un wych, wych iawn. Mae'n cael ei creu mas o heiarn, so mae fe'n galed. Mae'r siap yn bwysig hefyd. Os fi'n rhoi hwn arno, Fi'n gallu gweld, mae fe'n edrych ar ôl rhan fwy o'r wyneb, fi'n gallu gweld popeth, Fi ddim gallu clywed yn eitha dda, heblaw am llais fy hunan, ond fi'n gallu anadlu a gweld popeth, so fi'n gallu symud o gwmpas, mae fe ddim yn rhy drwm, a hefyd os mae rhywbeth yn mynd lawr, bwrw erbyn fi, bydd yn gwneud yn siŵr bydd fi'n cadw'n uh, iach ac yn hapus. Gyda hwn, yn hyn, just test i chi i, i gweld sut mae'r helmed hyn yn gwitho. Os mae rhywbeth yn mynd lawr, o'n i'n siarad amdano'r siâp, os rhywbeth yn bwrw lawr at y helmed, ni gyd sy'n mynd i ddigwydd yw hwn. So wrth gwrs, mae rhaid i mi symud mas o'r ffordd, achos dwi ddim moyn unrhyw beth bwrw esgwyl i. Ond mae helmed yn wneud yn siŵr bydd ddim pen tost i fe'r diwedd y dydd. Nawr mae hwn yn clefyd hen. Yr un fi'n defnyddio yw'r un oedd tad fi wedi rhoi i fi pan o'n i'n ifanc. Dyma'r sgabard wedi cael ei creu mas o lleder. A tynnu hwn mas. A ti'n gallu gweld mae fe'n rhywbeth wych, wych iawn. Mae'r clefydd wedi cael ei creu mas o heiarn wych. Mae yna efydd ar y dolen fan hyn a asgwrn. fan hyn i wneud y dolen a mae fe'n asgafn, fi'n gallu symud e yn wir, wir yn gyflym. Dwi ddim moyn defnyddio fe ran fwy o'r amser pan fi'n wmladd. Os fi yn wmladd, byddai'n defnyddio y gweifon ran fwy o'r amser. Ond, mae hwn yn gweud rhywbeth mwy. Dim A dim ond arfer yw hwn, ond rhywbeth ti'n gallu cerdded o gwmpas gyda, mae pawb yn gwybod ti'n cyfoethog, showan off tyma' bach, i fod yn onest. So mae'n peth arbennig o dda, a hoffen ni edrych ar ôl hyn a roi e i plant fi pan maen nhw'n digon hen, efallai ymladd erbyn ein ganylion ni hefyd. Ond nawr, mae yna pobl yn siarad yn dan y pobl arall o'r enw Rufeiniaid. Dwi ddim yn achosi problemau i ni ar y funed, ond falle yn y dyfodol, bydden nhw'n dod lan i ni yn y, yn y gogledd, a falle bydd rhaid i ni ymladd erbyn nhw. Dwi ddim yn siŵr eto. Dyna ni. Ni wedi cyrraedd y diwedd. Nawr, chi'n gwybod sut ni wedi adeiladu'r tŷ, beth fi'n neud, bob dydd, a'r gwaith fi'n neud hefyd, gobeitho chi gyd wedi mwynhau, a hwyl fawr gwel chi eto.